هەموو شوێنە گڵۆباڵ بووە با بچینە ناو سەراجەکە بزانین خواردنی لێیە یا ئەڵڵا ئاه برا باشم برادرە لە کوێ ئەی هاوار ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش من ڕاوێژ بە خێر بێن بۆ ڤیددیوەیەکی تر لەم یاریە یاریەکەکەین بە ناوی ئاکای ئۆنا ئەم یاریە باز لە خوێنکارێکەکە کە لە درنگانی شەوێکە بە ڕێگاوەیە بەرەو ماڵەکەی خۆی لە ڕێگا ئافرەتێک ئەبینێ بە جلێکی سوورەوە و لەو کاتەوە نەکا ئەم ئافرەتە ئەبینێ دوای ئەوە هەست دەکا کە لە هەموو شوێنێک چاوێک لەسەرەتی و لە لە ماڵەوەی لە شوێنەکەی چاودێریی زۆری لەسەرە ئەگەر ئەم ڤیددیوانەتان مەدڵە لایک و سبسکرایبی کەناڵەکە بکەن ئێسش با بچینە لای گەیم پلەی ئۆکای ئۆنا بیستویەکی دە. گەیشتمە ماڵەوە ئەنێ درەنگ. ئەم ناوە زۆر درەنگە پێویستە بگەڕێمەوە ماڵەوە بە زووترین کات. ئەمە گەیم پلەکەیە فلاش لایت ئەو فلاشێتە هەڵکەین ڕان و کراوچ خێر بێن بۆ گەیم پلی ئاکای ئەو ناجەماعات ئەم یاریە بێ یاریکی کورد بێ مە چییە ئەڵێ ئاگاداری کەسانی گومان لێکراو بن ئەهۆکەی هەنێمە ڕێک لێ و دەست پێکا کامانێ بڕۆینەوە ماڵەوە باشە با بڕۆین ئەمە ئافرەتەیە کە باسم کرد ئەی براجانەوە چییە نازوڵێ ئەو بۆ نازوولە بەڵام ئافرەت هەیە لە پریڤیو یان لە ستۆری ستیمان نووسرا بووکە ئافرەتێکە جلێکی سووری لەبەرە ئەمەم ئافرەتە بوو باشە فلتەرێکی VHSی لەسەر بولام بر زۆر ناشرین بۆ مشتە ڕەش و سپی بوو ئاوا جوانترە بەڕایەوەش ئەمە ڕۆشتین. ئەمە چیە مەجی تەلەفونە توانین چینە ناوی دوو ڕێگەمان هەیە ئەم ڕێگەیە داخراوە ئەم ڕێگەیە کراوەەوە بەبزای ئەم ڕێگەی چییە توانین توانین یا ئەله قەلە ڕەشە چیە هەوە گڵۆپەکانی هەڵبوو بە شەرف لەمە ڕێگای ماڵەوە نییە باشە گڵۆپانەی هەڵبوو ئەرە بە قورعان دووبارەڵێ ئەمە ڕێگەی ماڵەوە نییە باشە با ئاوا بڕم کەواتە ئەڵێ ئەو کەسەی پێشوو لە زۆر خەتەر دیارە لە منە ترسم پێیسە بە زووترین کات گەڕێمە ماڵەوە ئەمە مێشولەن ئەمە چییە؟ بووکەڵەیە ئەی ئەی براکیشیانە و شتەمە خوێندەوە بووە ڕاکان برادرە

ڤێندین مەشین سەوتی یەکێگا و بە شەرەف هیچ تێک لێرە ناکات بە سەوتی کەسێگا و ئەشم شارە کەسی لێ نییە ئەم لای ژیراوە ئاوا ڕۆین با بەسە شۆستەکەی بڕوونە بە سیارێ خۆی بیاکە برا ڕوودان یەجارمیش ئاوا شەوانە چمە دەرەوە کە ئاوای لێ ئەم شوێنە بە هەر لە خۆ هەستێکی ناخۆشمەیە کە هەر ڕۆژانە بەو شوێنەیان ڕۆی پڕە لە خەڵک و پڕە لە مناڵ و پڕە لە مەسەن دوکان کراوەت و خەڵەگێتی دەر و خەڵگەڕە لە هەمان کاتشە لە شەوا بۆم شوێنانیان ڕووی هیچی لێ نییە هەستێکی زۆر ناخۆشە هاشە ئاوا بڕینە ئاوە چییە ئەوە خانوەکەمانە هەنی زوو گەشی نەماڵەوە باشەوەڵێەوە خانوەکەمانە ئابڕێنە سەرەوە یەکسەر زورێ ئەم سوچانە بین تا یە قاتی ترەوە بزانم کەسی لێ نییە لە خوارەوە ناوەڵە سەوتە چیە خێرا ڕاکەرە ماڵەوە گەشتی نەماڵەوە ئەی بران ڕوو لەو ماڵە بچووکە یا الله ئەو سەوتی چییە؟ ئا تەلەڤزیۆنەکەیە بیکوژێنەوە بابە هەڵێ ئەو زۆر سەیرە وابزانم بیرم چوو بیکوژێنمەوە ئەمە ماڵەکەیەتی سەیری گەیمین پیسەکەشی داناوە لە سوچێکاوەک خۆم

خانوویەکی گرتبوو چوین ڕێک ڕێک ئەم خەریتەی هەبوو ئەچیتە ئێرە دەسە چەپ تەوالێت ئێرەم هین بڵێ مەتبەخ ئاتیتە ئێرە ئیتر ژووری میوان و ژووری خەوتن و هەموو شتێکی لێرە بوو لێرە لەبەرەوەی کرێت تۆزێ گرانە هەنێک کەس مەجبورن وا بژین ئەگەر مەسەن پارەکە و بەژنەکان یا شتێ مەجبوری لە خانێکی وای بژی خاصەن وڵاتی کێک و یابان چکەم گەی ئەم یاریانە زۆربەی یابانین ئەڵە من هیلاکم ئەمێ بخەوم یان ئەمێ بڕۆم بۆ جێگا. بیست و چوار ی دە ئەوەی تر بیست و یەکی دەبوو یعنی سێ ڕۆژ دوای ئەوە دووبارە هاتینەوە بۆ نەفسی شوێن یا الله وریابن لەوەیت خۆ چی ئەها پۆلیسە زیڕەو پێ کردم بۆ دەموچاوە نابینم ئەمن پۆلیسم چیەکەی لێرە بەم کاتە یەک یختیاریان نەتێ ئەڵێ من ئەمێ بڕۆمە ماڵەوە ئەڵە بەم کاتەی شەو تۆ گومان لێکراوی بەڵام لەوە ناچێت درۆ بکەی ئەڵە بە دەموچاو تای بینم ئەلە تۆ دایمە بم ڕێگەیە ڕۆی ئەم بە ڕۆژانە بێرە ڕۆمکە گەر ئینم هەبێ محازرەم هەبێ سێ ڕۆژ لەم پێشی بۆ ڕێگایە ڕۆشتی با بڵێم بۆ پرسیارم لێکەی سێ ڕۆژ لەمەو پێش ئەڵێ کوشنێک هەبوو قوربانیەکان کەپڵ بوون یان بەیەکەوە بوون ژن و مێرد بوون تاوانبارەکە یەکەم جار ژنەکەی کوشت لە کاتی خەوە و دوای ئەوەش مێردەکەی کوشت کە گەڕایەوە ئەڵێ جەستەکەی چەندین جار بە چەقۆ کون کرابوو ئەڵێ هیچ کەسێکی گومانلێکراوە بینی لە ڕێگەی ڕۆشتنەوە بۆ ماڵەوە؟ باشە ئای چەم نەتوام پێی بڵێم کابرایەکم بینی ڕایە کرد و ژنێکیشم بینی بەجلی سوورۆ عنی کابرایەک ڕابکات گومان لێکراوترە لە ژنێک لە جلی سووروانە هەرچەنە وابزانم چیرۆکەکە دەربارەی ئەو ژنەیە با بڵێن باسی کابراکە بکەین لە پیاوێک کە ڕایە کرد لەوانەیە ئەوە بەڵگەیەکی زۆر زۆر گرنگ بێت لەم کەیسەیە ئەڵێ ئەمێ دەربارەی ئەم ئەو شتە زیاتر ببیستم ئەمڕۆ زۆر درەنگە بڕۆ ڕۆماڵەوە

بەحساب کەسێک لەم ناوە یا الله یا الله یا الله ئەو چی بوو شوشەی شکاو بوو نازانم شوشیان شکان چی بوو براکیانەوە سەوتی یا ئەڵاوە چییە برا ڕۆمە گەڕەکە تو شەرف سەوتی هیچ نایە دووبارە سەوتی و ئافرەتەیە سەوتی قۆنەرەگانێتی براکیان دە بڕۆ ڕۆ کاکە بڕۆ ڕۆ ماڵە ئەی برا قەڵا ڕەش ڕاکە ڕاکە ڕاکە چ بکەین مەگە بڕۆین و ماڵۆ ڕاکەرە ماڵۆ ڕاکەرەوە ڕاکەرەوە ئەم قەلە ڕەشە چێکەن لەمنەوە ئەشە خانوەکەم ئەمە نەبوو ناوە ئەمە بووە ئا خۆیەتی ڕقەمی لەسەر نییە تاکو لە بەریکەم لەقەت بیرم لەوە ناکردەوانێکە کوشتنێک هەبێت لە گەڕەکەکەم دووبارە نامێ بۆ ڕێگا بڕۆمەوە لە زۆرم برسیە تۆ بڵێ شتێکە بێت لە ناو سەراجەکە باشە پێش هەموو شتێک سێریکی ئەم ناوە بکەین ماکرێتەوە مە ناکرێتەوە باشە باشتر با نەکرێتەوە باشەمە گڵۆ پشتی نییە ئەدەی

برا گیان کەس نییە ئەو چێ بوو لە دەرگایە با سەرێکی دەرگاکەکەمەوە ئەو ناتوانانی یەک جار بۆت هەیە یاڵا دەی ئەو خە مایکرۆیڤەوە ئەم دەرگایە داخە باشۆ چێ بوو لە دەرگایە و ڕای کرد توێشی مێرنانەکە و خۆ بۆی بخەوە تەواو بوو بەراڕۆ لەو خواردنەوە تو چیەکەی کوڕی بەر نەی خوار هەڵی مژی. ئەڵێ کاتی خەوە با بڕۆین بخەوین. دووبارە جەڕەس بوو کەس نییە ئەی ئەی براکیان و دەرگان بۆ کردەوە ئەمە چییە ڕێ تۆ تازە تویتێتە ئێرە ناڵم بەڵێ ڕاستە باش و دەرگایان بۆ کردەوە تۆ چی ئە تۆ باشتر ئاگاداربی ڕێحانە جا ژنێکی زۆر زوو سەیرەبینم لەبەردەم دەرگاکەی تۆیا وەستاوە زۆر ترسناک بوو ویستم پێو بڵێم ئەتبینمەوە بڕۆ کاکە وازمان لێ بێنە پاشان وازم دراوسێمان بوو نووسرا یا اللە

با بخەین زین ڕۆژی داهاتوو چیە بێ. بیست و یەکی دە بیست و یەکی دە نەگەڕاینەوە ئا گەڕێینەوە بۆ سێ ڕۆژ لەمەو پێش. ئەمە چێە سڵاو ئامە و کەسەیەکە مردووە لێ ئەم ڕۆز کاتی زیادیشەکەی بەڵێ ئەلبەم دویانە زۆر زۆر مەشغوڵم لە ئیش ئەڵێ ئەم مانگە ناتوانم هیچ کاتێ لەکاتی خۆیا بێمەوە بۆ ماڵەوە ئەڵێ تۆ قەت تەلەفونم بۆ ناکەی چی بووە ئەڵێ من چیرۆکێکی گرنگ هەیە کە بمەوێ پێو بڵێم ژنەکە بەو پیاوە ئەڵێ ئەڵێ مەوێ قسەو لەگەڵا کەم تکایە زوو وەرەوە ماڵەوە ئەوژ ئەو مێردە بوو کە ژنەکەی کوژرا و خۆشی چۆ ماڵەوانێ خۆشیان کوشت ئەو بوو کە پۆلیسەکە باسێ کرد چی بوو. ئۆو ئەڵێ من لە ماڵەوەم ڵێ تۆ بڵیش نەکەم خەوت بێ ئەم دەوری پیاوەکەش ئەبینم ئۆکەی هیچمان لێ دیار نییە ئەش تۆ بڵی فلاش لایت هەڵکە ئارۆڵا فلاشای تەڵەکە ئایبی نییە جا ئیسە ئەزانین کە ئەم بکوژە لەم خانوایە هەیە چکە ئەو پۆلیسە باسی کرد ئەمە باسی سێ ڕۆژ لەمە پێشەکە بیستویەکی دە زای ئەم بکوژە خۆی لە کوات شاردووەتەوە سێکی ئێرە بکەین ئەی چی بوو داخەجارێ

ئەمەشیان هیچی لی نییە ئەیک سەدی جێ پێی هاو تڵێ لە قاتی سەرەوە بێ براجان ترسناکەم ئەمە زۆر زۆر ترسناکەمیان دیبا بڕۆمە سەرەوە پێشتر نەمەزانین چیم لێ ڕوو چیم بەسەریە بەس ئەمان نەزانم کە ئەی کوژێ وە ناخۆشیەکەی ئەوەیە ئەمە چییە لای تێگەیەت لە دوورەوە سەوتێک هاو نازام چی بوو ئەو کەسی لێ نییە باشە بە ئالێرەوانێ دووبارە سیرکەین ئەرەمە داخراوە گە داخراوێ ئالێرێ سەد لە ملیۆن ئەمەش داخراوە وریا بە ئو ئەوە خوێنە مامە ئەمەش داخراوە

سەڵتی دەرگا و کەچی ناوەڵ باشە سەڵتی دەرگا هەو زۆر سیر بوو ئا برا ئا براکیانەوە چییە؟ خوێنە پێشتر لێرە نەبوو سەد لە ملیۆن برا ڕ و بێدەنگی زۆر ناخۆشە سەیری کە نێرەش هەمووی بۆتەوە بە خوێن کە هاتین شتی وای لێ نەبوو سەد لە ملیۆنە گینا قسەمانە سەرە کرد پاشان برادەرە لە کوێ ئەی هاوار و ئەمە هینە ئەمە حەمامە بەس نایکاتەوە پێ مشکلە نییە سێمە چی بکەین نازانم لێرە هەموو گەڕین

دەرکاکە کرایەوە کەسی لێ نییە ناوەڵە پاشە چێ داخست دێرە نییە ناوەڵە ماشە با چین و سەرەوە بزانم وریابن خوێنە زیاتر نەبوو بە شەرەفم خوێنە زیاتر بوو ئەو دەرکاکە کرێتەوە ئاهەم باوکە گیان ئەمە چی بووە لێرە ئەوش میتە ئەوش میتی ژنەکەیەتی سەد لە ملیۆن مە چیان کردووە لێرە

ئەوێ بەرگی دوو دقیقە بگرە یا ئەڵڵا یا ئەڵڵا یا ئەڵڵا یا ئەڵڵا خدای بە دوو دقی تر بەرگە بگرم دقی داناوە باوکە ژیان باوکە ژیان باوکە ژیان بەیش برانەڕ ئەڵە تۆ مردی کەواتە دوو کۆتایی هەیە باشە لەسەرەوە دقی دانابوو وانە یعنی بۆ من دوو دقە تەحملی چیم کردە هەتیو با تاقیکەینەوە بزانین نەتوانین کۆتایەکی تر بەدەست بێنین ئەمە کۆتای خراپەکە بوو تەوان باشە جەماعەت زۆر زۆرم هەوڵا وازام تقریبان پێ شەش جار یاریم کرد هەر ئەم دۆزێتەوە هەرم کوژێت ئێستا لە یوتوب سیرێکم کرد بزانام کۆتایەکەی چۆنا لەبەرەی حەزم کرد بۆ ئێوەشی بکەم ئێستا سەری کۆتایەکەی کەم بزان چۆنا باشە ئەمە کۆتایی یەکەمەوە بوو کە یەکسەر کوشتی نیە و کۆتای خراپەکەیە یەک کۆتایی تریشی هەیە غەڵت نابم ئەمە کۆتایەکەیەتی

نازانم بۆ ئەو نایابووە تەوالێتەکە سەیرکە وانە تۆ گەر بچیتە ناو ماڵێکەوە بێ سەیری هەموو شوێنێ بکەیت بەڵام کۆتایی یاریەکە ئاوایە تەنها خۆ دێرا شاریتەوە و دەرگاشتی تا ناخی زۆر سێر یەکەم جا کەوتی دوو دەقە تەحملکەوەم زانیە بێت ڕاکەی دەرگاکە بگری و لێوانێ هەوڵای بێتە ژوورەوە و دوای ئەوە ڕاکەی بۆ بالکۆنەکە دەرگای بالکۆنەکە بگری یعنی لەو دوو دەقەیە هەتمەند دووسێ جار ئەملاولا بکەی هەتاوەکو و

سام لە کوێیە بۆ یەوەتانێ ئەی براکان بینیمی نەمزانی ئەوەیە وەڵی ڕۆی داوای لە برد ناگەم ئەوە چی بوو ئەمە شوێ هەرو شوێنە نییە بارۆڵا نارسوانم بجوڵێمە باشە جەماعات ئەوەش کۆتایی ئاکای ئۆنا بوو ئەوکوتمان یاریێکی کورد بوو ئەم یاریەش یاریەکی شەریکەی یا مۆتۆیە دایمە یاریەکانیان یاری زۆر زۆر ترسناک و خۆشن ئەگەر ئەم جۆرە یددیویانە بەدڵە هیوادارم لایک و سەبسکرایب بکەی وەکو پشتگیریەک بۆ من بۆی بتوانم بەردەوام بم لە کۆمنت ڕای خۆتمان دەربارەی یاریەکە پێ بڵێ و ئەگەر هەر یاریکی تر هەیە لەم بابەتانە کە حەز بکەن من لەم کەناڵە بیکەم ئەوش لە کۆمنت بنووسن ئیشەڵا لە یددیوی داهاتوی بینن تا یددیویکتر بەخواتان نەسپێرم ڕاوێشتان لەگەڵا بوو کاتێکی خۆش بۆ مولەک